Illum ser nagħmlu żjara fl-armerija tal-palazz. Oriġinalment l-armerija kienet fis-sala fejn illum hemm is-sala tal-parlament. Però mbagħad meta fis-snin sebgħin saret il-parlament fil-parti ta' fuq tal-palazz, l-armerija niżlet hawn isfel fejn hawn l-istalel tal-palazz. Meta din l-armerija terġa' titla' fuq eventwalment il-Parlament joħroġ minn dan il-bini, tkun l-unika armerija fid-dinja li għadha fil-bini oriġinali u fis-sala oriġinali tagħha. Għalhekk din hija xi ħaġa importanti ħafna. Però l-armerija fiha ħafna affarijiet importanti u l-esebiti tagħha huma wħud mill-aqwa affarijiet

Għandek il-parti tal-infanterija u l-korazzi li kienu jilbsu l-kavallieri u s-suldati tagħhom bħala lbies protettiv waqt il-gwerer, kif ukoll imbagħad il-parti tal-artillerija fejn hemmhekk insibu l-armi li kienu jisparaw bihom u li kienu jiġġieldu bihom. Proprju l-ewwel vetrina f'din il-parti fejn insibu l-ilbies insibu vetrina li hija dedikata kollha għall-ilbies li kienu jilbsu t-Torok li attakkaw il-Malta waqt l-Assedju l-Kbir. Impressjonanti ħafna f'din il-vetrina huma l-qisien tal-balal li kienu jisparaw kontra s-swar tal-Birgu u tal-Isla. Fosthom il-balal il-kbar li nsibu fuq in-naħa ta' wara li kienu jiġu sparati minn żewġ kanuni kbar li kienu ġabu magħhom it-Torok li kienu jissejħu Basiliska. Dawn il-balal kienu kbar biżżejjed li kolp minnhom kien biżżejjed biex jifqa' saħansitra s-swar. L-Ordni ta' San Ġwann minn dejjem kienet iżżomm arsenal. fejn fih kienet tiġbor l-armamenti tagħha. Però kien il-Gran Mastru Alof de Wignacourt li ġietlu l-edea li barra li jkollu arsenal ta' armamenti, jibda jpoġġihom ukoll għall-esebizzjoni, biex b'hekk turi l-qawwa tal-Ordni ta' San Ġwann. Minn dakinhar 'l hemm kull Gran Mastru beda jara li kull kavallier li jmut iħalli l-armamenti tiegħu fl-armerija tal-palazz u għalhekk din il-kollezzjoni saret waħda mill-iktar kollezzjonijiet prestiġjużi li nsibu fl-Ewropa kollha. Meta tibda tħares lejn it-tip ta' armamenti li tara f'dawn u korazzi li tara f'din il-wirja tinduna kemm biċċiet minnhom kienu opri t'arti kbira. Oħrajn tara fuqhom sinjali u anke effetti ta' balal jew daqqiet ta' lanez jew xwabel li żgur li min kien qed jilbisha, il-korazza kienet salvatlu ħajtu. Waħda mill-iktar korazzi prestiġjużi li nsibu f'din il-kollezzjoni hija l-korazza tal-Gran Mastru Alofio de Wignacourt innifsu. Din il-korazza hija korazza mill-isbaħ li fiha dekorazzjoni fuq id-deheb. Il-Gran Mastru Wignacourt kien ippoża b'din il-korazza biex il-pittur famuż Caravaggio Għamel pittura tiegħu liebes din il-korazza. Dan il-kwadru prestiġjuż u sabiħ illum il-ġurnata jinsab ġol-Mużew tal-Louvre ġewwa Pariġi. Sfortunatament hawn Malta kull ma għandna kopja tiegħu. Barra minn hekk insibu korazzi oħrajn li huma importanti ħafna bħall-korazza tal-Gran Mastru Garces li tinsab f'din il-vetrina wkoll. Hawnhekk insibu korazza oħra interessanti ħafna li hija l-korazza tal-Kavallier Verdelin. Din il-korazza kienet intużat mill-Gran Mastru Emanuel Pinto de Fonseca u ppoża biha biex pittruh, kif ukoll mill-Gran Mastru Hom Pesh. Dawn iż-żewġ Gran Mastri kienu libsu din il-korazza biex ippużaw għall-kwadru tagħhom li jinsab fil-kurutur ta' fuq tal-palazz. Kif għedtilkom iktar kmieni, ħafna mill-korazzi li nsibu f'din il-kollezzjoni kienu jintużaw waqt il-ġlidiet li kien ikollhom il-kavallieri u s-suldati tagħhom. Però mbagħad kien ikun hemm oħrajn li kienu jsiru bħala prestiġju. Fil-fatt insibu wħud minnhom li saru minn l-aqwa mastri f'dan ix-xogħol. L-iktar isem magħruf f'dan ix-xogħol tal-korazzi kien Poppeo della Cesa u hawnhekk insibu din il-korazza tiegħu li meta bniedem jifliha mill-viċin jinduna kemm din hija veru biċċa xogħol kbira. Della Cesa kien meqjus bħala l-Caravaggio fix-xogħol tal-armatura.

mistoqsijiet li dejjem bniedem jistaqsi meta jiġi hawnhekk hija kif dawn in-nies kien jirnexxielhom jiġġieldu u jimmanuvraw b'daw il-korazzi fuqhom. Kienet xi ħaġa li kien jirnexxielhom jagħmluha u kienu jiġġieldu wkoll biha, però ma nistax nifhem jien x'kien jifdal fik jekk tmur għall-ġlied u ssib xi wieħed bħal da quddiemek, għax naħseb jien

Manichini nistgħu nieħdu edea ta' kif kienet tkun truppa li kienet tkun sejra għat-taqbida fi żmien l-Ordni. Hawnhekk minn dawn il-manichini naraw kif kien l-ilbies u kif dawn in-nies kienu jservu ta' protezzjoni il-korazza li kienu jilbsu. Kieku ma kienitx tkun din il-korazza, it-telfiet f'ħajja kienet tkun ħafna ikbar meta kien ikun hemm taqbida. Però bis-saħħa ta' dan l-ilbies, ħafna nies kienu jiffrankaw il-mewt kemm-il darba.
Din hija s-sala tal-armaturi ġewwa l-armerija tal-Palazz u hawnhekk iżuruna ħafna viżitaturi matul is-sena. Huwa wieħed mill-iktar postijiet, speċjalment fil-belt, ehm, li jiġu fih nies speċjalment barranin eh, anka minn cruise liners. Hawnhekk minn żmien għal żmien eh, ikonna xogħol eh, proġetti ehm, ġodda fejn nieħdu ħsieb anka l-esebizzjoni dejjem Dejjem narrikkixxu l-vetrini tagħna, l-esebiti li huma ovvjament il-ġojjelli li wieħed jiġi jiġi hawnhekk ġol-armerija. Bħalissa qegħdin naħdmu fuq din l-esebizzjoni li għandna. Speċjalment sejrin nagħmlu anke manekkini mlibbsin b'armaturi oriġinali ta' żmien l-Assedju l-Kbir. u imlibbsuhom bil-ħwejjeġ u aċċessorji bħal xabla, bħal stalletti, bħal apparat ieħor li kien jintuża fil-gwerra biex il-viżitatur jifhem aħjar dak li jkun qed jara fil-vetrini għax sfortunatament din l-esebizzjoni dejjem kienet ibbażata fuq l-armaturi infishom u l-viżitatur ma jkunx qed jara x'kien ikun qed jabbellixxi dawn l-armaturi, per eżempju, partijiet tal-ġild, partijiet tat-tessili, tal-ħwejjeġ, armamenti u dawn. Kalla jrid forsi xi sentejn li ġejjin inkunu nistgħu nesponuhom għall-pubbliku, ma bħalissa qiegħed isir dan ix-xogħol. B'din il-mixja li għamilna f'din il-parti tal-armerija tajna daqqa t'għajn lejn l-infanterija u l-ilbies protettiv li kienu jilbsu l-kavallieri u s-suldati tagħhom waqt il-battalji tagħhom. Nista' nassigurakom li l-armerija fiha ħafna iktar x'toffri. Aħna, il-parti l-oħra, ġifieri fejn hemm l-artillerija, ser nerġgħu niġu fil-Palazz tal-President u nerġgħu nidħlu fl-armerija biex inżuru dik il-parti wkoll. Però dak se nagħmluh fi programm ieħor darb'oħra. Għal-lum ser nifqu hawnhekk, komplu segwu l-programm Malta u Lil Hinn Minnha.